Ech begréissen Iech hei zur neier Folg vum Maariwes Donkey Kong. Ech hu bësse mech duerchgelies emol wat mer iwwerhaapt hei spillen an dat montert Miniland hei a Lechke gespillt haten, Klammer op, den Erik ass och rëm derbäi, seet Iech moi YouTube, Klammer zou, dat war anscheinend 2004 nach net op der Versioun vu Mario vs Donkey Kong ze spillen, dat heescht hei sinn awer nei Leveln déi se mat agebaut hunn.

Net vergiessen ze liken, z'abonnéieren an e feine Kommentar ze schreiwen. Voilà, kënnt der dann. Ween mécht dat hei? Mehring ass mäi Manager am Sënn vun hien. Hie schreift den Text, den Chat hei voll an. Jo, dat gesäit villverspriechend aus, wat mer hei virun eis hätten hunn. Déi Schtroumpfs, wéi ech kann drun erënneren, ech hu se virun enger Zäitchen och. Äh, gerufft gehabt, aber menge menge man mo wéck statt doten en schlüssel mat und dann immer se hei ausgetrickst wenn wat he dat geht voilà dann hummer do easy peasy zwee trumps getrollt fand ech cool eben wat lo Ups, voilà, ech wollt de Cadeau nach siche goen. Fannen ech cool, daat se esou eppes an d'Level abauen, wous der muss der Barrière souzesoen, eng eng Schutzmauer, eng Schutzwall muss erbastelen. An hei gesin ech eppes uewe riets, okay, daat okay, daat fannen ech interessant. E Mini-Swamp, ech wees net op wéi een den soss nennt. An hei, okay. Schéngt eppsi Eiszapfen ze sinn, ech weess et net. Sou, hei dann eng Kéier kuerz ofwaarmen an drop klammen an dann direkt zréck kommen an da kucken. Do huet dee klengen, dee klenge Kaddo do nach ze kréien. Dee Ministeen do gëtt mer e bësse Sympathie-Vibes grad, frot mech net wisou. Dee maache mer all Kaddo hei ofgeschloss. Just, ech muss elo oppassen. Eng Kéier séier. Sou, lo si mer e bësse greedy. Theoretesch kéint ech lo nach de Knäppchen drécke goen an eng Schutzwall erëm fir eis opbauen ze loossen, mee ech menge mer, mer si couragéiert. Jo, et sinn Äiszapfen iergendwéi dat ënne Gewiecht. Stolzapfen? Ech weess net. Déi Toms gesinn net gesond aus, sees de och, mee iergendzwéi erënnert mech un eis Subway Levels, wou déi roffalen. Ech mengt dass do ofgekuckt ginn sinn Stolzapfen oder sou keng Ahnung, also ech mengen se déi spawnen och eng an enger Zäit, do fir ech do un eis Zapfen elo missen denken. Mee fir en éischt Level, fir eng éischt Intro war dat do interessant, richteg cool. Toms gin hir Account weg, mir kréien souguer Mini Toms do gewisen déi interessant sin, déi ech nach net virdrun euh ech hun grad gesin was de am Discord gepost hues, ech hun dach ugefangen mat streamen wéis du dat Bild gepost hues, sou lo kuck mer emol bessen op de Bildschirm, Stolzapfen, basically geaanert Wuert fir Neel, jo et sin Neel, ok. Mee et erënnert mech einfach sou äis Sub wéi sou eroffalen wou s den Aragorn säi Kapp herno et ja eng Minutt déit mer leed dat ech eng Minutt ze spéit war ehm voilà Dir mierkt ech si streng gehalen ech si strikt gehalen a mir ginn elo an den zweete Level. Fir e bësse sou eppes Ritterméisseg ze hunn, ech weess de e bëssen op Instagram oder Social Medias aktiv sinn, ass jo momentan sou e Meme ausgeklong, do gëtt e, gesäit och herno ganz interessant aus, do ass sou e Meme ausgeklomm am Sënn vun Goblin oder kleng Ritteren, wou d'ganz Zäit Ghosts and Goblins Knights and Goblins oder sou, ech weess net, war ganz fréier sou en aalt Spill, da verkleede sech d'Leit nonstop als klengen Zwerg a voilà. Hei fänke mer da mol un, gesäit ganz interessant do, se verkleede sech als Zwerg an déi eng sinn ebe Ritter an normal Mënschen a se kucken dann do iergendswéis, hop la, de Schlëssel interesséiert mech elo mol net méi, geet et do nach erop? Nee. Ähm, okay, wir spenden das selber aus. Du hast echt wie so Murcht. Ah, come on. So, lo geht es. Ähm, du hast so Murchtkampf. Den. Ja, voilà, das ist immer durch Geschäfte. Äh, ich sehe das so in Dude, den immer in Geschäfte lebt. D'Clientèle ass natierlech ganz guer net begeeschtert domat, de Tuerg gesäit witzeg aus, huet e bëssen, elo sinn ech am iwwerleeën, okay, okay dat do verkacke mer ewell, also musse mir eis hei erëm esou en tricky, eng tricky Zeen hei maache mat. Voilà, da leeft se esou ronderëm. Et ass scho witzeg gemeet, dat Ganzt. An voilà, ob dat hei am Land eng Kéier geschitt, ech hoffen net. Mir hunn zwar eins, also mir, mir haten jo dat, dat, dat, dat hunn ech missen esou schrullen, mir haten anscheinend vir e puer Wochen eng Kéier een, een hei am Land ee Meeting fir esou Social Media Content Influencer nennt een dat pardon, wou sech Influencer vu Lëtzebuerg getraff hunn. Ech muss net am Influencer hunn, kann och eng Kéier driwwer schwätzen. Anscheinend ginn et där, ech weess emol dat een Lëtzebuerger ëmmer am gaangen ass do och, wéi soll ech soen, deen ass am gaangen, Pardon fir dat ech elo näischt soen, mee déi Ritter ma déi Ritter maache mer grad bësse Suergen. Ok, da komme ech hei. Voilà. Ok, cool Ritteren, also cool Mini-Ritteren. Lol, dat do ass do, also dat ass richteg knapp gewiescht, mee et huet geklappt. Déi Ritter maache mer grad Suergen. Ech fannen se awer cool, sou kleng Automaten, déi déi iergendswéi do eng Daseinsberechtegung hunn. Mee jo, de Fett hat mol Influencer mat klengem Talk gehalen, mir hunn iwwer Ghosts and Goblins, Knight, also Ritter géint kleng klengen Zwerg geschwat. Äh, jo, do hues de och gestaunt, Erik, anscheinend hu mir Influencer am Land, ech wosst och net, déi hunn sech getraff an äh, Do war och Press anscheinend do an ech weess et net, keng Ahnung. Ech sinn keen Influencer, ech sinn een dee gär picken an näischt sou kritt wéi der grad geseet hutt. Mee ja et ass näischt par rapport zum Ausland, schéngt et ëmmer eis eens wa mer Lëtzebuerg et sollten hunn. Nëmme go. Kann eng Kéier vläit eng Anekdot do erzielen aus menger Gaming, jo ech wëll net hei influencen, anscheinend wann d'Spliemercher weisen oder. A Gott, a Gott. Anscheinend geet deen Shampoing. Ech weess et net. Et ass och nei fir mech gewiescht, da seng nei Anekdot. Mir sinn einfach hei am Land, wat dat Thema ugeet, extrem hannendran. Ech kann Iech bësse sou, Dir, Dir wësst, ech sinn 31, 32, wéi al sinn ech? Jo, 31, ginn eréischt dëst Joer 32. Ech sinn 31 Joer al an ech hu scho bëssen Experienz gesammelt a mengem Liewen. Do gouf et eppes, eng kleng Kollaboratiounsversuch och fir Youtuber. Dat do muss elo ganz schnell goen. Mee déi Dénger hu mer elo gefall. Do gouf eppes, jo, Youtuber, dee muss dat war mat der, mat der Post. An dat ass och an d'Bréch gaangen. Da gouf et och nach De Projet deemools vun rtl, wéi huet dat scho méi, dat war Youtube vun rtl, wollten se do duerchzéien. Do weess ech, dat Kolleegen dat, oder Bekanntner soen ech mol, et ware keng richteg Kolleegen, well se sinn mer op d'Nerve gaang, dat war rtl You huet dat meng ech deemools och gekeescht an ech weess et net. Also hei am Land, et ass einfach näischt esou. Dat huet net laang gehalen, well déi Leit, déi Fernseh kucken, net Wort kucken. Voilà. Dat, dat, also, mir sinn einfach an dran. D'Ideeë sinn net schlecht, mee d'Ëmsetzung ass katastrophal. An ech sinn eben e klenge Let's Player, deen hei säin Hobby e bëssen a senger Fräizäit bei der mir no nei Level ugefang, deen ganz cool ausgesäit, fir seng Fräizäit hei. E bëssen Ëmwëll kréien. Maache mol einfach dat do. Ech weess net, ob et gutt oder schlecht war. Voilà. Kollaboratioun am Land si schwéier. Ech meng, mir wëssen, wéi d'Lëtzebuerger sinn. Jiddwereen huet seng eege Macken. Okay, dat do war vläicht net all ze schlecht. Mee egal wéi mer eis do dréinen, et wäert schwéier sinn, do iergst eng Käpp hinzekréien. An ech man, also wann ech eppes wéilt erreechen, da géif ech de ganze Spaass op Englesch man. Man ech awer net, ech wëll dat hei fir Hobby halen. Déi puer Leit, déi mech kennen, déi puer Leit, déi et interesséiert, kucken dat hei de Spaass och bestëmmt no. Dofir eng Kéier decke Merci gesot. Generell muss ech eng Kéier Iech luewen. Ech weess net, wat Der maacht oder wat am, vläicht war dass mat No. Hunn ech eppes falsch gemaach? Ech kucke grad, iergenszwee de Level ze checken. Also iergendswéis kréie mer dat esou grad gutt hin, ouni dat mer, also Multitasking schéngt anscheinend ze kënnen. Okay, dat do kann ech net. Nee, ech hu keen englische Kanal an ons um Gottes Wëlle. Also ja, ech machen ha so wann, wann ech Dir wësst jo ech sinn op Twitch och mal aktiv mittlerweile schon. Wann englesch Leit Spectators nennt, sollten se op englesch eppes schreiwen, ech äntweren och op English. Solo Munch eng Kéier hei waarden an dann den Zuch rëm ëmdrécken. Mee och wéi Däitsch, also ich kann auch Deutsch reden und auch Français, mee Lëtzebuergesch kënnt bësse méi alles zur Geltung, wa mer éierlech sinn. Ech weess net, ob et clever war, dee Schlëssel hei iwwerall matzeschleefen. Ech mengen dats déi éischt Kéier wou mer elo hei esou ee Kaddo hat, also do hate mer zwee Kaddoen am am éischten Deel vum Level ähm krute mir. Ech muss soen, zäitlech gëtt e knapp, he? Zemools wa mer den do Blödsinn maachen a wësst der wat, mir ginn den Doud sichen, also. Et war gudd bis dee leschte Moment, mee et ass e gudde Level, also gefällt mer wierklech. Wann mer wierklech hei esou rop kucken mat deenen Passagen do, et ass gudd gemeet. Dofir spillen ech en eng zweete Kéier, well mer einfach do elo erof gefall sinn aus Topegkeet. Voilà, du muss elo AFK, mee du wärs gläich verpassen, mer wärt wahrscheinlech hei nach hei elo nach e bësse verzweifeln, tippen ech. Ok, dat war falsch. Ech muss en dat hei lo als als Déngens Passage huelen. An mee äh, wann ech se iwwerleem, dass déi éischt Kéier hu mer zwee Kaddoen och musse sammelen am, am éischten Deel vun engem Level. Vun dohier Chapeau. Et schéngt awer sou lues e bësse méi schwiereg ze ginn, wat dat ugeet. Huele mer den Zichelche mat. Ech mengen, hei musse mer och definitiv waarde fir do einfach déi Déi Fläch ass fräizeschalteren fir de Schlëssel. Mee ech ka mer net virstellen, dat s de Schlëssel herno erech siche gees, well zäitlech gëtt et einfach ze knapp. Voilà, ech spuere mer e bëssen Zäit. An hei muss mer dat do erëm maache fir eis eisen Zichelchen do, eis eis Waardeplaz. Voilà, mir mussen, mir mussen ëmmer dat do maachen, well soss geet guer net mat am Level virun. Dat heescht hei zack. Hei kann ech direkt mat viru goen. Also et ass ganz gutt opgebaut. Ech muss dat do wierklech eng Kéier luewen, wat se hei sech ausgeduecht hunn. Natierlech, wann dat do Levele vun 2004 sinn, okay. Mee hey, ech spillen se trotzdeem gär, well ech 2004 hunn ech dat hei nach net gespillt gehat. So, das gehen wir den Job gepackt. Und ich meine, das können wir einfach just das da machen und dann haben wir gepackt. Tipptopp. Richtig gut Level, richtig guten Anfang. Richtig, also richtig Deal von einem Level, muss ich ja wirklich schon mal sagen. Aber das da geht ja, wow, das da geht ja ganz witzig, Leute. Dat geet jo monter virun. Also Scheigei, Scheibu, wie nennen den déi da lo? Okay, dat do wollt ich net. Dat do wollt ich net dat waren dat war de Game Over schon. Do däer een net blann drop sprangen. Ähm, Gouwet dat schon? Also das ech spille laang Nintendo Spiller mee Holla die Waldfee ech ka mech net drun erënneren dat do jee eng Kéier gehat ze hunn. Wanns de herno zréck paséiert muss mer dat onbedéngt soen. Well du spills jo am Fong sou. Also du muss der hei eng Trap och baue kënnen. So, 1, 2 an 3, hops. An hei ass da rëm den, ech nennen et Äiszapfen. Dat ass zwar keen Äiszapfen. Ech stelle mir einfach Äiszapf vir. Ech ka mir och duerchaus virstellen, dat mer enges Daags, ähm, dat do war vläicht net clever. Dach war clever. Ähm, dat enges Daags och mussen eng, ähm, Eng Äiswelt spillen. Okay, dat do war net gutt. Gi mer emol op. Also, äh, gi mer op an ech fale erof. Okay, mir hunn e bëssen Zäit. Alles ass, alles, alles ass am grénge Beräich. Ähm, esou, gi mer hei erëm laanscht. An ich meine, du hast all Minute. Zack. An zack. An Lab hast gepackt. Also wirklich ganz cool. Ähm, Scheibus. Gött et, gouf et dat, gött et dat, ich weiß nicht. Ich habe bis noch nie kennengelernt gehabt. Grafisch auch ganz top. Äh, umgesetzt. Und das war schon den zweiten Live für heute. Am éischte Part, do wësst Dir jo schon ëmmer zwou Saachen. Ok, ech hat elo geduecht, hunn ech erëm. Also dat ass ëmmer esou tricky, wann do esou Bonuslevel kënnt. Dat muss ech wierklech loossen a wierklech zouginn, dat fand ech well, wann dat ëmmer esou kënnt, dann schäissen ech mer quasi an d'Box, well esou, Hä, hunn ech Level net gespeichert gehat? Ok, mir kucken eng Kéier, ob mir esou One-Up-Levels schnell ze maachen, ob mer déi packen oder net, well och déi ginn ëmmer méi schwiereg. A mir brauchen och e puer Liewen, well ech mengen, mat e puer Liewen hei Leie gelooss gehat. Esou, a lass 30 Sekonnen, Dir kennt de Spaass. Ech ignoréieren emol einfach alles, wat et gëtt. Voilà, mir de Schlëssel direkt krut. Tipptopp. Ups, da kënne mer hei esou den nach Jump man. Und ich meine, Ömmel hat man näischt. Voilà, dann äh, de Schlëssel ausdrickse kënne mer mëttlerweil. An e kinn der bal op 50, bal 9, also 49 Schlieren hu mer, dat heescht mir kënnen heiansdo Game Over ginn. Also en gëtt méi usprochsvoll, mee ech hu e bëssen den Trick eraus. Oh Gott, ech hu kee Bock op Bulevel, elo fäert mech erëm déi ganz Nuecht. Ech hunn iwwregens an menger Kummer ee Bu stoe bei mengem Bett an et ass ëmmer witzeg, elo am Summer wann et e bësse méi hell ass, ech start de Level och vläit wann et ëmmer méi hell ass, Dann blénkt deen och an der Nuecht nach. Dann ass deen opgelueden. Ech weess net, ob der den Amiibo Bu nach kennt. Dat ass jo den eenzege Bu, dee bësse sou en Luuchteffekt huet. Ech kucken eng Kéier. Yes, richteg cool. Dat ass dee Bu, déi Bu-Mechanik nennen ech et mol einfach. Ech muss da sou ëmmer kucken, dat de Buttek, voilà, maache mer dat do einfach. Do steet de Bolo gutt. Oh Gott. Ich muss eech silo. Muss de Bu bëssen ausdrücken, well den de geet mat ze séier. Ass mat deen no kommen. Dat ass, dat ass einfach dat Gäils u so Buspiller, dat ëmmer den Trick dobäi ass. Dat ich mech lo muss zoustellen, sos kënnt de Kolleg mat. De Schlëssel vläit och mathuelen. Sou, also ech hunn schonn éiweg déi Spiller net méi gespillt, a wann ech dat do elo gesinn, dat si sou Nostalgiemomenter. Sou, a elo misst normalerweis verpuffen. Yes, dat si wierklech Nostalgiemomenter a mengem Liewen, wann ech de Boot. Deen einfach gesinn net de Buch vum Mario Kart, deen ass mer souguer nach egal, mee dat do ass einfach nostalgic pur. Okay, dat do klappt net. Machen wir mal einfach das heute. Okay. Da huet de Bo eis krut, da muss mer seng aner Afal loossen. Vläit méi. Bisse méi lackele méi ahinner. Well du nervt mech do einfach ze vill. Ja. Sos komm ech do net drop, dat ass de Problem, ne? Okay, dee mécht mech platt. Wosst ech wuel net. Hat de Moler och geléiert. So, hei gëtt wierklech problematesch. Et ass déi hei Passage. Entweder de Boom, de Boom mécht mech vreckt, oder den, den, ja, mach einfach de Ritter do awer. So, lo mer et. Da waren wir mal einfach so enke of. Ich war, ich war einfach den Dotrick enke, ja. So, mir, ja, dat war lo blöd. Mir mussen eng Kéier. Mee dee Bu, also de Boost-Struggle ass do. Kuck, lo, lo kann ech schonn hei erëm. Wéinst ass gutt, dat de lo. Okay, mäi Gott. Wow, also do ass ëm seng eng Constraint. Ich meine, mir lo- mir lo alles richtig gemacht. Ab. Nee, mir als falsch. Frot net wat ich lo hei machen. Komplett. Den Level ass gudd, mee ech reege mech grad bessen iwwert mech selwer schonn op. Da muss elo rem alles hei. Aah, dee mech ass och rem platt. Also et si just zwee Géigner do, mee déi gi komplett duer fir mech aktuell fir hei rem ze verzweifelen. Also et ass ganz gudd gemeet. Et ass och de lescht Level fir haut, ginn ech zou. Wat op an absiche. Den hei brauch ech, well ass komme schon wieder op mengen ech. Okay, ich mein schon Trick rausgefund. Nein, man, halt ducken ich mich. Und schluss, lass mich so ruf. Okay, richtig, richtig coole Move dazu. De Bu, dee mech nervös gemaach huet. An och de Ritter, dee mech zwee, dräimol platt gemaach huet. Mee äh, ech muss se wirklich luewen, wéi d'Leveln aktuell sinn. Mëscht mer richtig Spaß. Ma si regeln der Welt 5 an ech si wirklich gespannt, wéi de ganze Spaß hei viru geet. Mir hu 4 vu 6 Levele gemaach. An dir kennt et, wat eben elo geschitt op Youtube, d'Folg ass eriwwer. Op Twitch geet gläich virun. Fir Youtube dann bis nächste Mëttwoch. Ech soen iech en décke Merci op d'Nokucken. Ech hoffen ech hunn d'Influencer net all ze vill getrëppelt, mee mir haten e bëssen Themen. Luigi Mansion kann och nächst Kéier e bësse schwätzen a mir maachen dann d'nächst Kéier virun mam Mini-Trump, nennen ech emol einfach. Merci d'Nokucken, bis dann nächst Mëttwoch op Youtube. Ciao ciao.